Um, apparently, he went on national TV to say that the study route, which we all know, study route to move to the UK. Um... Hello, everybody. Welcome to Niger Doctor TV. I bring this uh, this our brother wey just dey trend online on our nigeria circle if you be nigeria you go know wetin i dey talk about when our sister dina ekweme she do live stream just now though i dey cook i say may i quick drop my own two cents the video just dey go you know everywhere people dey curse the man some people no dey

I dey abroad, many of us dey abroad, many of us dey Africa, Nigeria. Make we no too forget say those UK people, why dem plus Nigeria um student visa with your family, dem know say dem go you know get their money easily, quick through Nigeria. Nigeria dey get money, Nigeria fit do undo to leave their country, you understand because we no really cherish wetin we get. Many people rich for that our Nigeria, dem get house, they are living comfortable, dem get good job but they are desperate to come abroad that is why dem plus Nigeria. Make una no still too forget say many things dey wey many things dey wey dem no dey plus Nigeria, make we no too dey forget but when dem go see say where dem for benefit from us, those people dem dey benefit um benefit from us, make we no too um Run our mouth make we no too forget those people dey benefit on ux if dem see the one wey dem go take benefit on us dem go plus Nigeria but if dem see say the one wey dem no go take benefit on ux dem no go plus Nigeria make we no too forget and make we no too insult this guy because the thing pain me before this guy dem interview am bbc interview no be say wetin the guy talk say e make sense you understand but make we no too forget say those abroad people Before dem dey make their decision, no be just today, no be because of that guy make e talk na im make their government change their law or dem change their way. Their government don dey see their system, Nigerian people dey come, the highest country wey dem give visa to come and study, Nigeria the highest in their system. No be because of wetin we talk on social media, ha! Haba na, many people, yes! Wetin the guy talk, e no make sense, e no talk am well. Pipo dey insult government, e come mean say because you dey insult government, government go come meet you for house? Pipo dey talk bad tin against country, e come mean say dem go come meet you for house? No! UK work with dia system, dia system dey tell dem say Nigeria are di highest, packing dia family, packing dia children, na dis boy, dis boy na mad, dem just interview am. So like the interview the guy no arrange himself well he no make sense you know he no settle down that what of many people when they don interview you tell me say na only this guy they interview what of many people when they interview say they come to study they come to why e come be say na this particular one their system I just wan tell my some of my Nigeria people wey dey quarrel wey dey para wey dey vex for this guy many people dey insult am many people dey talk ah we dey country when their system dey work we dey country e be like say this my camera too high we dey country wey their system dey work their system UK system is working they know many people wey enter today they know many people wey enter yesterday they know many people wey enter day before yesterday now they go come sit down they go come calculate am ha

yes wetin dey no be sey e e make sense but make we no too forget we wey we dey abroad make we still dey tell our sisters our brothers wey dey back home sey no be because of this particular make UK to change their plan towards us UK just open border for us no to build their economy that's how I see it because I first make video about those UK the same UK people sey make time no reach Dem go come, dem don collect many of our country people money finish, time go come reach, dem go come start to dey deport dem go back to their country when dem know say dem sell all their property, when dem know say dem no have anything to fall back. Somebody dey drop me comment, I no know whether this person go gree make I mention am, no be this year, inside last year. Inside last year, na im di person talk am say UK dem don dey plan how dem wan take remove Nigeria. Which one be say di boy just grant interview na di boy come I say I dey cook my stew as I dey cook my stew um dis thing just dey do my body pepepe una go see say I no concentrate I dey quick dey talk am because I dey fry fish and I no want my fish burn una dey see am wetin con ten t creator how con ten t some people say na con ten t creator dat one na another video e go be. Before UK tell dis dem come outside dey say next year dem go remove Nigeria, person go dey come without e family. UK my UK, yes UK if na person dey go America go work, E no carry family because I dey see some family for my school, for my children school when the woman na im get opportunity to come work for France, then the man go escort her, children go go school na the man go dey pick them. Many dey my children school like that. America also, I don see dis Britain people, dem dey dis my children school. dey dey dis my children school one dey work one dey take care of children why our own blackie own Nigeria own come be different to una na una open visa um we dey pass through a lot na the whole world dey pass through a lot but una know sey many of us we like to enter America, Canada UK then una open the border for us our money dey fit dey take us there wetin come still be the problem Wetin come still be di problem say we dey too dey pack our children, di thing dey pain una, make una no worry, one day I dey pray to God, God go, he go still do our country, people go still dey come, people like una go still dey come, we go still dey make shakara for una. My people, my main reason of doing dis video, make we no too insult dis our brother, yes, wetin he talk, he no talk am well but no be because of wetin he talk The yarn wey im yarn na im make UK remove Nigeria. UK don dey plan wait Nigeria. UK don dey find wetin dem wan take remove Nigeria. Make una know, dem don make their money because as dem break out from Europe, na there dem for mention am say if dem go out from Europe, dem go open border. Open border na teeth we take dey go there. Open border na noise um nose abi our spit na no be money. You no know how much you dey pay for visa? You no know how much you dey pay for flight ticket? You no know how much Abeg o, I just dey vex. I dey cook. I say me I quick do this video so that tomorrow morning me I publish am. I be get two video wey I never still publish, one I wan like publish up I never edit that one. I say me I first do this one, me I publish am. May we suffer insult our brother. No be our brother tell UK say make dem remove Nigeria. Na their system dey work. No be like our Nigeria wen di system no dey work, wen dem no know how many how many we be, how many pipu enter di country. UK as you dey enter di country, dia system don pipu how many pipu enter. Why are we banching our brother? Yes, wetin our brother no e talk e no good, but no because of dat dem dey deny you visa. No because of dat UK wan remove Nigeria. UK don dey even dey don dey plan dis tin. UK system na e dey work sey di highest country wen dem open um student visa to come study for dia um country, Nigeria are the highest and Nigeria pack with their family children opportunity dem use am japa use am enter so tey dem dey even dey hear japa eh no be only this guy a lot of people dey social media wey dem dey talk wey dem dey talk eh many things a lot of people dey make una pity this una brother no be una brother be government no be una brother tell wetin una dey call immigration to stop Nigeria. Na their system, system na dey say Nigeria are the highest entering their country with family. Nigeria are the highest coming to UK to come and study all the name of I want to study use the opportunity take come UK. Na their system dey work. Make we leave this our brother wey go yarn yakata for um interview. No be interview make UK wan remove Nigeria. I don hear this story, person wey dey inside UK na him first yarn me this this story. I no know whether the person go accept, e go gree make I mention her name. I for love to mention her name. She don hear this story for long. E get video wey I do wey she tell me say my sister, my daughter, UK dem wan remove Nigeria. Or e get one live stream wey we dey wey we just dey talk general talk. Na there she for still tell me say my sister, my daughter, UK wan remove Nigeria. This our brother wey we dey drag, in fact we wan drag, in fact we wan drag the black hair wey dey on top of him head comot. Omo make we take am easy na. And as we dey do am like this, we no ever get respect from all those people. As we dey drag this our brother, dey insult am online, dem still dey watch, dem still dey see, dem still dey look, dem go say see dem. I no wan pronounce am. Hmm? Make we love ourselves. If something one person do good, make we correct am with love. Make we correct am with in case another person e wan make that mistake, e go quickly, you know, withdraw or e go quickly talk wise. Sometimes many of our people that they think say no person wey sabi speak English Wen you kon give am mic, wetin you tink sey mey e do wen e kon find imsef oh for English kontri? My fish wan go burn. My pipo, no worry, we will deliberate on dis tin. Make we take am easy with our broda. No be our broda cut sey UK, make UK remove us. UK, dem don already dey sign am for dia table, for dia immigration sey no, Nigeria, dia own is too much na. Dey always come in with children. All di neibours wey wan kon study, all di neibours, all di family, dem go pack. Some go even eh-eh, eh, Nigeria, now we are removing Nigeria. no be online cause am abeg make we leave this our brother make we take am easy you my brother anybody if any western word grant you inter interview count your word and talk count your teeth and talk because those people dey use your word against you though no be that your word make dem dey wan use am against you dem don already get that plan but people to see dem go come use that your word against you let us be careful let you know before you dey talk Let double think, let think wise before you know open our mouth and throw it out. No be this our brother make UK you wan remove us for UK. And UK, you when you dey remove people, those my country people when they sell their property enter, I no wan hear. One day you come deport them just like that. You know say many people borrow money, if una no know me I tell una, many people borrow money, many people sell their property, many people dem no get plan B, make una no frustrate our people oo, the one wey our Nigeria dey e don do us ehn, na this one I get to talk, make we take am easy, me I remove my cap, I dey cook I go run full this cap.